I te tau 1840 tau ai te pene o te Karauna ki runga i tōku whenua taurikura i Ngāpuhi. He tiriti ka waitohungia hei oranga mō Niu Tireni. Ka hoki kōmuri awatea ki te wā ōku pahake, te reanga i rongo i te waro nui o te ao. Ka whakataukitia taku kaupapa kōrero i konei, Ake, ake, ake, toi tū, te Tiriti. Ko te tau 1860 te tau, 20 tau whaimuri i te hainatanga o te Tiriti, Rua tekau tau whai muri i te kī taurangi a Kuini Wikitōria, mā te Karauna te iwi Māori e atawhai, he tiaki. Tēnā, raukahu tēnā. Ka tīmata ake ki te ahi ki runga o tōku whenua i Waitara i te Kōhia, te wāhi i pakō tuatahi ai te pū o te Karauna. He aupawa iri ki runga, he tohu nui ki te iwi, he ahi kā ki te whenua. He tāhae whenua te mahi, he tahuna marae te mahi, he whakamate tūpuna te whai. Ko te tau 1881 te tau. 41 tau whai muri i te hainatanga o te Tiriti, 41 tau, whai muri i te kī, taurangi a Kuini Wikitōria. Mā te Karauna, te iwi Māori e atawhai, he tiaki, tēnā, raukahu tēnā. Ka tahuri whakamuri, he wai kai aku kamaererengi nei, ki te wā o te pāhuatanga ki runga o Parihaka.

Hengaki tonu ai taku ara kia ea i te kōrero, Ake, ake, ake, toi tū, te Tiriti! Ko te tuarua, ka pupuru te iwi Māori ki tō rātou tino rangatiratanga i runga i ō rātou whenua, ō rātou kainga, Me ō rātou taonga. Ara hakatanga, tanga ki runga, hakatanga, tanga ki raro. Tēnei ngā pūta, nei ngā hāmaniti, hei ngā tī o ngā puhi e. Ko te tau 1950 te tau.

He papa kainga tēnei i whakahokia mai hei whenua Māori i ngā tau 1900. Ahakoa tērā, nā te Karauna tonu tōku whenua i rēti atu ki a Tauiwi mā. Ko te tau 1705 Te tau 135 tau whai muri i te hainatanga o te Tiriti, 135 tau whai muri i te kī taurangi a Kuini Wikitōria, mā te Karauna, te iwi Māori e atawhai, he tiaki, tēnā rūkahu tēnā. Haruru tapuwae ka ea, ka ea. Rima tekau tāngata ka wehe i te hāpua, i te hiku o Teika. Nō te tekau mā whā o Māhuru, a Kahurangi Whina Kupa, te hikoi o te motu, i arahi. Haruru ai ngā tapuwae o Kupahake ki taupoko o Teika. He kotahi mino, he kotahi mano kiromita te roa, te tawhiti, he toru tekau rā te roa. Na tōku krani pā a Pāpa Siril, te pau whenua i kawe. Haruru Tapuwae Kāea ki te whare paremata, ki Te Whanganui-ā-Tara. Whakahi, whakakipakipa, whakaohooho i tō iwi e! Ka muia ngā whenua o te whare mīere ki te rima mano tāngata. Tū te ihi, tū te wehi, e kore e ka noa e tuku! Ko te tau 1880, 140 tau whai muri i te hainatanga o te Tiriti, 140 tau whai muri i te kī taurangi a Kuini Wikitōria, mā te Karauna, te iwi Māori, he atawhai, he tiaki, tēnā raukahu tēnā. Ka tohe au! Ka tohe au! He pai tini ka tuku ki te tihi o Maunga Taniwha i te nōta. Ko ōku karani ka noho ki tōna pūtake hei ahi kā ki te whenua. He manu tau punga ka tuku, he manu tai kō ka tau mai. Ko ōku karani 70 te pakeke ka tere atu ki te karae. Ka tohe! Ka tohe! Hahaehaetia nga pēke paitini! He rā anō ka hua. Kātahi ko ngā pou kuia mana wahine ko rātou. E kī ana te kōrero, Rā koutou mātua, wahine whakaruruhau. Ko te rākau ka tāwharau, ka whāngai ai te wao. Ko ia hoki te wahine ki roto i tōna whānau, hapū, iwi. He ngaki tonu ai taku ara ke ā ai te kōrero. Ake, ake, ake, toi tū, te tiriti. Ko te tuatoru, ka tiakina e te Kuini o Inangarangi ngā tangata Māori katoa o Niu Tireni. Ka tukua ki a rātou ngā tikanga rite tahi ki ngā tangata o Ingarangi. Ko te tau 1990 te tau. 150 tau whai muri i te hainatanga o te Tiriti, 150 tau whai muri i te kī taurangi a Kuini Wikitōria, mā te Karauna te iwi Māori e atawhai, he tiaki. Tēnā, Rūkahu, tēnā. He tamaiti whitu te tau tōku pāpā. Ka tau mai ko te Kuini o Ingarangi ki runga o Waitangi. Ko Kuini Erihāpeti te tuarua. Ka rārangihia rātou ko ōna kaihanga ki ngā taiapa i te taha o te rori. E whanga ana kia hipa te waka o te Kuini i a rātou. Ka whiua he aki ki te waka, he porotēhe te mahi. Ko te tau 1997 te tau, 157 tau whai muri i te hainatanga o te Tiriti, 157 tau whai muri i te kī taurangi a Kuini Wikitōria, mā te Karauna, te iwi Māori e atawhai, e tiaki. Tēnā raukahu tēnā. Kua rangatahi tōku pāpā ināianei. Ia tau, ia tau, hikoia te whenua ki te marae o te tī, kātahi ka whakawhiti i te piriti ki te whenua o te Tiriti o Waitangi. Tērā te tau, i aukati ngā pirihimana i tā rātou whakawhiti i te piriti ki Waitangi. Ka whawhai ōna tuakana ki ngā pirihimana, ka mauheretia ētahi. Ka whiu toka, ka whiu hēki ki ngā pirihimani. Ka pupū ake te riri, he riri whāngai i te porotēhe. Ia tau, ia tau, ka piki ake rātou ko ōna kaihanga i te pou haki o Waitangi. Ka tangohia te haki Pākehā e rere ana, ka whakairihia ko te haki tino rangatiratanga. Tērā te tau, i whakamākūkūngia te Pouhaki o Waitangi ki te hinu e ngā pirihimana. Ka karapotia te pou e ngā pirihimana, kīhai rātou i whakaae kia iri te haki tino rangatiratanga. Ko te tau 2024 te tau 184 tau whai muri i te hainatanga o te Tiriti, 184 tau whai muri i te kī taurangi a Kuini Wikitōria mā te Karauna, he iwi Māori e atawhai, e tiaki, tēnā raukahu tēnā. Ko Nahinara te kāwanatanga o te rā. Ko ngā mahi parahako o te kāwana i a Ngai Taua e, he kaikiri kē te mahi. Ko te whainga o tēnei kāwana, he tango ōkawa nei i ngā āhuaranga katoa e hāpai ana i te Māori me Te Moana-nui-a-Kiwa, ā-tangata, ā-reo, ā-ahurea anō hoki. Me kī rā, kia mate te apoapo o te Māori pērā i te moa. Ko tō mātou reanga te apoapo. He te kāwanatanga, kua mana te Tiriti. Heoi, hei te kimi, kei te rapu tonu tō iwi i ngā āhuatanga hei pēhia mātou. Ka hoki au ki ngā kōrero o tōku tīpuna a Tītokowaru. O e kore au e mate, ka mate, ko te mate, ka ora taku toa. He ngaki tonu ai taku ara kē ai te kōrero. E te iwi Māori, ngā iwi e, kia kotahi rā tātou o te Moana nui a Kiwa. Kia mau rā, ki tō mana motu ake, ki tō tātou mana motu ake. Ake, ake, ake, toi tū, te Tiriti! Kei raro.

Tau, tau, tau ana e Te Kura Kaupapa Māori o Te Pihipihinga Kākano, Mai Rangiātea, tēnā rā koutou kei aku manu.